Ýedinji bap. Isa Mesih kim? Gadyrdan dostum, men seniň indiki köpleriň soraýan soragyny soramak isleýändigiňi bilýärin. Bu dünýäde iň möhüm sorag bolup durýar. Meniň saňa taryhyny gysgaça beýan eden bu beýik adamym kim? Bu soraga jogap bermek üçin, köp uly kitaplar ýazylan. Isa Mesihiň kimdigini gysgaça düşündirmegiň kyndygyna garamazdan, men muny düşündirmäge synanşaýyn. Bu ýagdaý bilen bagly ýeke-täk hakyky ygtybarly, tutuş maglumaty Mukaddes Kitapda tapyp bolýar. Meniň häzir ýazjak zatlarymda men diňe oňa bil baglap bilýärin. Isa Mesihiň durmuşy baradaky dört hoş habarda bar bolan beýanlardan biz Onuň hakyky adam bolandygyny görýäris. Şonda-da, Onuň ynsan atasy bolmandyr. Ol ejesi Merýem arkaly dünýä indi. Merýem bolsa, beýik pygamber aýal we Ysraýylyň patyşasy bolan Dawudyň neslindendi. Isa edil beýleki oglanlar ýaly bedende we ruhda ösdi. Ol iýmit iýdi we uklady. Ol agaç ussasy bolup işledi. Ol ýadady we bu ýeriň üstünde adamlaryň başdan geçirýän ähli şatlygy, agyrysy we gussasy bilen tanyşdy. Şonuň üçin hem, ol biziň ynsanlykda başdan geçirýän zatlarymyza biziň bilen bile duýgudaşlyk bildirip bilýär. Isanyň adam bolandygy sebäpli, ol öýlenip bilýärdi we çagaly bolup bilýärdi. Emma ol beýle etmedi. Onuň özi üçin karary, hiç bir şübhesiz, Hudaýyň islegine tabyn bolmakdy. Muňa garamazdan, Isa hakyky adam bolansoň, başga adamlar tarapyndan oňa bolan sylag-hormat örän başgaça boldy. Meniň öň düşündirişim ýaly, hemme adamlar, hatda pygamberler we öňki mukaddes adamlar hem käwagt Hudaýa tabyn bolmadylar we şeýlelik bilen günä gazandylar. Emma Isa bütin ömründe hiç haçan günä etmedi ýa-da Hudaýyň mukaddesliginiň garşysyna hiç zat aýtmady we pikir etmedi, ol ýeke-täk günäsiz adamdyr. Ol diňe bir günäsiz däldi, eýsem onuň islegi Hudaýyň islegi bilen kämil birdi. Ol hakykatdan-da ýer ýüzünde ýaşan ýeke-täk kämil adamdyr. Mesihiň bitiren işlerine şaýatlyk eden adamlar Onuň güýç-gudratyna haýran galdylar. Bir gezek Ol dogabitdi kör doglan adama sataşdy we onuň görüşlerini açdy. Başga bir gezek ol we onuň şägirtleri gaýykda Jelile kölünden geçip barýarkalar, güýçli ap-tupan urup, gaýygy düňderjek bolanda, Isa şemala we tolkunlara buýruk berdi welin, deňiz imi-sala boldy. Ol dört gün mundan ozal ölen Lazar atly adamy mazardan çagyrdy. Ölen adam ýerinden turup, diri ýöräp çykdy. Şeýle hem bu zatlaryň hemmesinden iň haýran galdyrýany, Isa ölüminden üç gün geçensoň direljekdigini we öz şägirtleri bilen duşuşjakdygyny öňden aýtdy we aýdyşy ýaly hem etdi. Şunuň ýaly işleri Isadan başga kim edip bildi? Haýsy adam ölüp direldi we soň hiç haçan ölmedi? Hiç kim. Şonuň üçin bu Isanyň hakyky adam bolandygynyň subutnamasydyr. Ol iň beýik adamlardan hem has beýikdir. Eýsem ol kim? Meniň öň nygtaýşym ýaly, Isa özüni Hudaýyň Ogly diýip mälim edýär. Ol muny diňe ýahudy geňeşiniň öňündäki kazyýetde däl-de, şol synagyň öňünde ençeme gezek aýtdy. Isa özi üçin bu beýik mälim etmäni ýerine ýetirdi. Muňa garamazdan, adatça, ol Hudaýa salgylananda, Atam! diýip ýüzlendi. Bir gezek ol, Men we Atam birdiris diýdi. Duşmanlary ony daşlamak islediler, sebäbi olar ol Hudaýa dil ýetirdi diýip pikir etdiler. Emma biz Isanyň ýalançy däldigini ýa-da küpür geplemeýändigini bilýäris. Onuň ähli aýdanlary hakykatdy. Biz muny ýatda saklamalydyrys. Kimde-kim Isa Hudaýyň Ogly däl diýse, ol Isany ýalançy edýändir. Eger, ol ýalançy bolsa, hiç kim oňa ynanmaly däl. Emma Isa Hudaýyň Ogly diýlip yglan edilende, ol suwa çümdürilip, çokundyrylan wagty, asmandan gelen Hudaýyň şu sözleri gaýtalanýar, Bu, Meniň söwer Oglumdyr. Men Ondan köp razydyryn. Isanyň resullary tarapyndan ýazylan ähli kitaplarda Isanyň Hudaýyň Ogludygy köp gezek nygtalan. Dünýädäki ähli mesihiler hem munuň hakykatdygyna hemişe ynanyp gelýärler. Sen, elbetde, bu jümläniň fiziki däl-de, ruhy manyda ulanylandygyna düşünýänsiň. Bu Hudaýyň aýal alyp, ondan ogul bolmandygynyň subutnamasydyr. Çünki beýle zat mümkin däl we pikir edip bolmaýan zat. Şeýle hem Isa Injilde Hudaýyň Sözi diýlip atlandyrylýar. Hudaýyň Ogly jümlesi Isanyň öz hakyky Atasyna ýakyndygyny we Hudaý bilen birdigini beýan edýän bolsa, Hudaýyň sözi, jümlesi, bize Hudaýyň bize Isa Mesih arkaly gepleýändigini aýdýar. Bu şeýle ýazylan, Owal başda Söz bardy. Söz Hudaý bilendi. Söz Hudaýyň Özüdi. Owal başda Ol Hudaý bilendi. Tutuş barlyk Söz arkaly ýaradyldy. Ýaradylan zatlaryň hiç biri Onsuz ýaradylmady. Söz ýaşaýyş çeşmesidir. Bu ýaşaýyş ynsanlaryň nury boldy. Söz ynsan bolup, aramyzda ýaşady. Ol merhemetden we hakykatdan doludy. Biz onuň şöhratyny, ýagny Atadan gelen Ýeke-tägiň şöhratyny gördük. Ýohanna, birinji bap, birinji aýatdan on dördünji aýada çenli. Bu Hudaýyň öň pygamberleriň we olaryň kitaplarynyň üsti bilen Özüni aýan edendigini aňladýar. Ahyrsoňy Ol Özüni kämil ynsan bolmak bilen ajaýyp aýan etdi. Bu adam pygamberden has beýikdir we Hudaý bilen hakykatda birdir. Injildäki bu aýat bize şol adamyň Hudaýyň Sözüdigini, şeýle hem Hudaýyň Ogludygyny aýdýar. Ol ilkibaşdan Hudaý bilen birdi we hemme zat ol arkaly ýaradyldy. Soňra bellenen wagtda Hudaýyň baky Sözi Merýem atly boý gyzyň ýatgysynda ynsan keşbinde döräp, Isa Mesihe öwrüldi. Şeýlelikde, biz onuň iki tebigatynyň bardygyny görýäris, biri, keramatly hudaýlygy, beýlekisi, ynsanlygy. Isa Mesih hem adam, hem Hudaýdyr. Ilkinji bolup Isa iman eden şol ýewreý resullary berk düzgünli monoteistdiler. Ýagny, olar Hudaýyň ýeke-täkdigine ynandylar. Muňa garamazdan, iki ýyldan gowrak Isa bilen bile bolanlaryndan soň, olar özleriniň Hojaýynyň Hudaý bilen birdigine ynandylar. Petrus şeýle tassyklady, Sen diri Hudaýyň Ogly Mesihsiň. Matta on altynjy bölüm, on altynjy aýat. Şeýle hem, Isa ölümden dirilenden soň, Tomas Ony diri görende, Sen meniň Rebbimsiň, meniň Hudaýymsyň! diýip gygyrdy. Ýohanna ýigriminji bap ýigrimi sekizinji aýat. Bu iki mysalda hem Isa bu resullary Özüne bolan imany üçin öwdi. Ol Tomasa şeýle diýdi, Sen meni göreniň üçin, iman etdiň. Görmän iman edenler nähili bagtly! Ýohanna ýigriminji bap, ýigrimi dördünji, ýigrimi dokuzynjy aýatlar. Eger biz Onuň Hudaýyň Ogludygyna ynansak, bu gün bu ýalkanyşa biz hem eýe bolýarys. Men häzir seniň, Hudaý ýeke-täk bolsa, nädip Isa Mesih birbada hem Hudaýyň Ogly, hem Hudaýyň Özi bolup, Onuň bilen bir bolup bilýär? diýip soramak isleýändigiňi bilýärin. Elbetde, bu biziň kiçi aňymyza düşünmek üçin örän çuň syr bolup durýar. Eýsem, onuň düýp esasyny, ýagny, Hudaýyň tebigatyny ýa-da häsiýetini dolygyna Hudaýyň Özünden başga kim bilýär? Emma, biz Hudaýyň gudraty güýçlüdigini ýatda saklamaly. Onuň mukaddes islegine hiç zat garşy däldir. Onuň üçin mümkin däl zat ýokdur. Muňa garamazdan, biz Hudaýyň ýaradan dünýäsiniň tebigatyny görýäris. Suratlandyrylýan nämedir bir zat kämil däl bolsa-da, bu çuň hakykatdyr. Asmandaky Güne seret. Bu diýseň äpet we gyzgyn. Eger ol Ýere has golaýlaşsa, biziň hemmämiz heläk bolarys. Şeýlelikde, Gün öz şöhlesini saçýar. Bu, hakykatdan, öz-özi bilen birdir we bu arkaly ol biziň ýerimizi ýagtylandyrýar we ýyladýar. Edil şuňa meňzeş usul bilen biziň Beýik Hudaýymyz Özüniň nuruny, Özi bilen bir bolany, bize ýaşaýyş bermek üçin bu dünýä iberýär. Hudaý şol nury Öz Sözi we Öz Ogly diýip atlandyrýar. Şol Nur Isa Mesihe öwrüldi. Ol Özüne şeýle diýdi, Dünýäniň nury Mendirin. Meniň yzyma eren garaňkylykda gezmez, onda ýaşaýyş nury bolar. Ýohanna, sekizinji bap, on ikinji aýat. Haçanda biz Güneşiň nuruny görenimizde, Güni görýäris. Edil şonuň ýaly, haçanda biz Isa Mesihe seredenimizde, Hudaýy görýäris. Isa bir gezek şeýle diýdi, Meni gören Atany-da, ýagny bu Hudaýdyr, görendir. Ýohanna on dördünji bap, dokuzynjy aýat. Şonuň üçin hem, biz mesihiler Hudaýyň Özüniň Ogly Isa Mesih arkaly bize gelendigine ynanýarys. Dostum, Gudraty Güýçli Hudaýyň günäli adamlary halas etmek üçin biziň Ýer planetamyza şeýle usul bilen gelmegi saňa geň görünýärmi? Emma ýatda sakla, Hudaý beýik bolup, hemişe söýgi bilen hereket edýär. Mesih arkaly Onuň bize dünýämize gelmegi bilen, Ol bize Özüniň keramatly söýgüsini ajaýyp aýan etdi. Seniň bu hekaýaty eşidendigiňe şübhe ýok. Ýagny bir gowy patyşa öz patyşalygyndaky adamlary jan-tenden söýüpdir. Ol käwagt adamlaryň öýlerine baryp, olar bilen gürleşmek üçin we olara kömek etmek üçin, patyşalyk lybaslaryny çykaryp, garyplaryň eşigini geýipdir. Bu Atasy bilen bir bolan Hudaýyň Oglunyň suratlandyrmasy bilen deň gelmeýär. Çünki ol özüniň gökdäki şöhratyny taşlap, ýere geldi we adamlara Hudaýyň söýgüsini görkezmek üçin we olary Oňa getirmek üçin ynsan hökmünde garyplykda ýaşady. Bu nähili haýran galdyryjy söýgi eken!